rul hei rul a sai rap mai hei lo kal rawh lo kal rawh eng lo ang chi kha a ni ang hei tun tun laia an sawi eh kha tun laia tur hlauhawm deuh an tih an sawi thin ang kha rul kha a ni ang leh hei vawi khat a chuh tawh chuan in thih nghal tawp na ang chi kha khatiang rul kha a ni ang a ni tawh. vom vom kher su a khe danger ve wow um tiang khanin zan ai chuan in a ram nung chi hrang hrang hi chaw zawng in tiang khan in an lo bak chhuak ve thin a in tawn palh a in tawn chilh palh a in tihna tir pawh thil hlauhawm tak mai a nia tin khur a ngai khawp mai. hei ahh zanin chu khawi ban riala kha kan la leh dawn a kan thian te hi tunah hian in an lo la thleng lo deuh a kan nghak mek a chumi kar in tunah hian in chak ai te a lo awm mai thei a helai velah hian in. Kan en kual ang e. A va vang ve. An lo lai chu dai hnai ni bawk a. À, an lo kal ve fo thin nih hmel e. Vang em e. Ờ, let leh mai ang. an lo thleng tep tawh khuai lak a kha ah kan main kha nia zeng chu chah i chhit lam chu an lo ti vak lo mai ang aw i dang ah an lo hrethiam dawn nia aw chu a lo au leuh leuh mai hei hi u buala lui a ni u buala lui te pawh kan ti thei ang u buala lui an ti a maw aw hei kan thleng dawn hnai tawh a kawng ah hi a chhuk chho khawp mai a hah thlak angreng khawp mai a kawng mumal pawh a awm lo a ni. kan thleng tep e hei kawng hi kham panga kan kal a hei tunah hian a focus theih chiah lo a thlang lamah pawh lo hre thiam dawn nia eee hei in khawp mai aww in tep thlengthlak palh hlauh chuan in khutah khutah luiah tlak thlak vang mai. kal kal thiam a ngai khawp mai aw kal chhang lo tan chuan in beih ve fe a ngai dawn a ni lo lian viau tawh tur ah a ngai lang in an beisei lian angreng ve tawh a rei tawh a kan hual hna kha. tun tun hi an lak leh chuanin pakhat lak tur an la nei mai thei a chu chau chu ni tawh a a tawh a kumin atan chuanin a tawpna tur a tawh a aw a tawp ber dawt tu tur te pawh a ni tawh mai thei a ni mau tuai te pawh a lo la tha khawp mai aw he tam ngang mai chhak lamah pawh hianin. vai belchhe mak ta duai ton eng emaw zat mizoramah hian in pu zoram thangan mau kan nei a ti a chuvang chuan in-- kawr ah ei char char mai tur a hun lai hi nana nana hi chuan mask an ei zo seng dawn chuang lo a an thleng tep tawh e va hrit riak vel an awm duh hmel hle mai a helai vel chu a heng hei a na lutuk. enge engpa nge mopa maw ah hei mopa kawng bulah lo to ve a ni a pakhat lek aw hetah hian hei sah dal an lo kam a ni hi hei hi sah dal.

Thar a zau tu a bul lian tih ang chu eh khei khei khei le en tawh suh tawk e lian ngang mai a a nuam dawn e eh nai hal mek a ni hei tunah hian in kan hmuh ang hian a lian khawp mai a khawivan rial ah. bawn khawp mai bu bawn ngang mai maw. Khawivan rial bu ka hmuh tawh ah chuan la lian ber ang. Hmeial pawh hian in hei a pang leh lam bak a khuh hneh lo in hmu thei aw tichuan in khu a hlim vut vut mai a hal tawh nasa a hliau tawh nasa lam kha nia a hnuai lam atangin tunah hian rawn ur chho leh a ni. lian tha huah huah khawp mai hei hi ka sawi sual loh chuanin mizoram ah na na na chuanin kum inah hianin khawi vanrial bul la lian ber kan la ni ka ring a ni in thunna kha a fuh-- teh bial i langin ahh fit thum fit thum bial vel a nih hmel a chu ai pawh chuan in lian mah mai thei a ni aww fitli a hmunah tak khuanin kan zu chhuk ve theilo keini hei. kan inthuamna te a that loh vangin an kawlh em em e light on ngam pawh kha a ni loh a ni lo a a zuk a hihna em em mai a ni mahn zanah khanin min zuk hrep tawh a mita zun khum te kha an ang ngawih ngawih a ni tawp mai a ni hrehawm lutuk a tuar lo chuan in in hrethiam lo ang a a tuar tawh ka nia ka hre chiang khawp mai. no eng zat nge KG eng zat nge awm dawn kan lo thlir ang Ani pawh khaw an inhreh tawh khawp mai.

Kawi hi lo bawn khawp mai kan um phah lo a ni hei ruak a kal zawk pawhin aa lo fit ngang mai a hepa hi mi bawn a ni hehe aw la hei hei hi nia tak tha ngang mai aw ropui khawp mai hei he zanin chu-- ropui tak a ni ropui tak hei tak tha ngang mai a wow a ni tawp mai heti lam te hi hei a full deuh vek a ni hi tawh aw a ruak hi a awm a awm zeuh lo a awm zeuh zeuh a ni chauh a khei khei khei khei khei ka sawi sual loh chuan in kum inah hi chuan in.

Pawimawh no kha lo ti lang chiang deuh teh hehe a lu lam a lu lam chu a ut vek a ni hi a rawhna mah mah a ni tawh a video lo khan kawi a a thlalak pang hian la ve chhin teuh a dah that tan a.

beisei aiin khu a laia khu a lo khat lo tlat mai a pawn lamah kha chu khat tha viau a hlawm in a hma erawh chu hei hnuaiah pawh hian thar engzat nge lo thar li hlawm e lawm tling em aw thar li thar nga vel a awm a hnuaiah pawh hian in a sir a sir kha chu khat thin khawp mai a maw. a laia hi duai in lo khat tawk lo deuh a ni.

beisei pha tlat lo hei ri naiin pawn lama tak tehlul nen chhung lam hi ri naiin hei lo tak lo daih mai amaherawh chu K G sawm chu a awm mai chu an ring sawm ai chuan in a tam lo tur a ngai ang.